Mähriban adamlar. Her biriňize berk jan saglygy arzuw edýän. Dostlar. Indi men şu ýerde bolgusyz watan dönüklerini aýdasym gelýärdi. Esasan hem Myrra Zyrry Myrat Kurbanow. Aldar köse de. Saňa diýjek bolýan. Sen internetde oturup paş-paş edip paşardaýaň, gürleýäň. Şolar ýaly sen halkyň aladasyny edýäniň çyn bolýan bolsa, sen özüňem aýdýaň bir gepiňde menem öýe gidesim gelýär, ýene näme edesim gelýär diýip. Gepiň çyn bolýan bolsa, bar özüň Fransiýanyň aeroportyna bar däni, otur şo ýerde 40 günläp. Oturyp bilýäňmi? Ile ukazat eden bolup. Ýa-da eliňe plakady al-da bar-da Fransiýanyň türkmen ilçihanasymy, konsulymy, nämemi, şo ýere bar-da çykyş etsene. Edibilýäňmi? Edibilmersiň. Zyrr etdiň, ýalançy maşşenik, kezzap sen. O Türkiýede näçe adam öldi, ýogaldy diýip paşyrdak gürleýäň-ä. Ilki bilen ýatan ýeri ýagty bolsun şo ölen adamlaň. Ýöne men saňa, eý, seň çykyşlaryňa syn edip görýän-de arasynda welin, näme üçin sen onda baryp, Ýaňy Fransiýada metjide baryp sadaka berip, zat edip, bir sen halka kömek edýäň-ä, sadaka bereňok, ýa ýene näme edeňok. Ýa öýüňe myhman çagyryp bir türkmenler bardyr-a Fransiýada, ýokmy? Ýa ite gerekmejek nememi sen? Ýasama pidordan bolan. O meň adymdan fake account açýan biri bar kim şo. Siziň şyrlatanyňyz bar-a, kezzabyňyz. Onuňam kimdigini bildim uje. Mähriban adamlar, şu ýerde meň adymdan biri, bir samsygyň biri akkaunt açýa-da. Barybam bar, onuň munuň wideosy ne ýerde at diýip goýýa. Käbir adamlar-a düşünýä ýa men däldigimi bilýä. Käbir adamlaram aý şatlyk diýip bar çykyş edip nemedem bolýa. Şu çykyş edýän adamlara diýýän, bir giriň görüň şu akkaunda. Kimiň kimdigini biliň. Men sökjek bolsam kommentariýada sökmen hiç haçan adama. Ýadyňyzdan çykarmaň şony. Men sökjek bolsam adama gün video çykyş edip, gün ýüzüni aýdyp ýüzüne sökýän. Ýa-da gün efire çagyrýan. Gel bilenoklar efire. Bir Nur Gözel gelýär arasynda erkek syra. Galanlary saçaga, gorkaga. Hemme dönüklere ýüzlenýär şu ýerde. Erkegiňiz barmy? Dawaýçy tegelek stol edeliň. Men siziň hemmäňize garşy hereket edeýin. Şu ýanky meň adyma adymdan akkaunt açan adam bar. Şondan hem belli. Siziň nähillikdigiňiz. Syçyp, gorkup, menden gorkup otyrsyňyz bile. Ýene ýurda etjek diýýäňiz, beýtjek diýýäňiz. Siz başda bir Meni oňarsaňyzla bolýamy? Ondan soň ýurda ýapyşyň. Hany, Myrat Gurbanow, sen meni suda berjekdiň, Fransiýaň suduna. Men şo wolçy biledi, garaşyp otyryn, garaşyp otyryn. Haçan berjek-ow? Men şu garaşyp otyryn-da, öňünde suharik neme edip, taýýarlap, zat edip. Baranlar bir topar bile. Gaýrat ediň näni bara adam boluň düzeliň ow dogry ýoldan gidiň ow. Ala samsyk bolmaň. Onuň munuň komentarýalaryna baryp zat edip ýa onuň munuň wideolaryna baryp o pokly komentarýaňyzy meň adymdan ýazyp. Näme şeýdip indi şatlykdan ar alaryn diýýäňizmi? Eýýäm şu ýerde ejizligiňizi bildirdi eýýäm şu ýerde. Siziň ejizlänligiňizi bildirdi. Konkretno ejiz ödem siz. Hakyky erkek diýilen adam, halal diýilen adam göni meni bar ýüzme ýüz gepleşýä. O meň adymdan açan bolup, ýene näme eden bolup, pikir edýän men dawadi ederin, ýene näme ederin diýip. Ýok, nabara sag bolsun. Halka gowy tanadýaňyz, meni, özüňizi. Kimiň kimdigini halk uje eýýäm bilýä. Haramzadalara diýýän-de. Gaýratlyňyz bar bolsa-da, geliň efire, göni meni meň bilen göni efir ediň. Gelibilýäňizmi? Gelibilmeýäňiz. Aradan myr-zyryň efir açan wagty meni goş efiriňe diýsem, ýok men seni goşup bilmeýän diýip-de patyr-putyr edip goýup goýberdi trubkany. Döwlet Baýhan Şatyk bilen gepleşýär, ýene näme edýär? Aý agent, pagent, men saňa bir zat aýdaýyn, Döwlet Baýhan meň duşmanym hem bolsa, ýa Allamyrat Rahym meň duşmanym hem bolsa, sizden wara müň prosent wara.

Menden bara. Hay bile. Men şoň ýaly gudratly adam baý meni. Geň göräýmeli o bile.